Унбишенче октябрьдән егерме беренче октябрьгә кадәр конкурсның сайлап алу туры үткәрелде. Конкурста катнашу өчен уналты районнан утыз ике театраль күренеш тәкъдим ителде. Шулар арасыннан иң яхшы тугыз коллектив йомгаклау, финал этабында чыгыш ясады. Әлеге конкурс балалар күңелендә театр сәнгатенә мәхәббәт тәрбияләүне, укучыларның сәхнә осталыгын арттыру, татар театры тарихын өйрәнүне максат итеп куя. Саба районы балалар иҗат үзәге тарафыннан үткәрелүче бәйгедә Саба районы мәктәпләреннән тыш, республикабызның башка районнарыннан да театр коллективлары катнашу аның дәрәҗәсен тагын да күтәрә. Быел инде безнең шушы Шәүкәт Биктимеров исемендәге театр конкурсы, балалар театр конкурсы сигезенче тапкыр үткәрелә, уникенче елдан. Быел һәр елдагыча ун коллектив катнаша. Яңа коллективлар да бар, мәсәлән, Балтач районыннан бар, Куйбычтан бар яңа коллективлар, шулай ук инде Казан шәһәренең Приорский. районыннан һәм инде үзебезнең Саба районнары шулай ук шунда безнең инде чыгыш ясаячак. Һәм ә инде заочный этап буенча әйткән вакытта безнең әлеге конкурста катнашырга теләк белдерде 32 коллектив. Димәк, инде 32 коллективтан заявкалар килде, аларның чыгышларын карадык без видеода һәм шуннан сайлап алынды менә бүген чыгыш ясаячак коллективлар. Һәм бүген быелгы тематикасы, әйтеп китәсе килә инде, тематикасы буенча Галиәскар Камал әсәрләрен сәхнәләштерәчәкләр һәм шулай ук инде Галиәскар Камал дәүләт театры сәхнәсендә куелган әсәрләрне дә сәхнәләштерәчәк быелгы менә шушы чыгыш ясаучы коллективларыбыз. Финалга чыгыш ясарга килгән театр коллективларын Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов сәламләде. Ә беренче булып Балтач гимназиясенең Кыялый Тургай театр коллективы чыгыш ясады. Коллективның җитәкчесе, укытучы һөнәренә, театр сәнгатенә чын күңелдән гашыйк башлангыч сыйныфлар укытучысы Алсу Хәкимҗанова. Ул үзе дә шигырьләр яза, ләкин аны борчыган яклар да бар. Ул, тел проблемасы, Спектакльләрдә уйнау өчен тын, чын татарча сөйләшүче балаларны табу авырлаша бара, дип үзенең фикерләре белән дә уртаклашты ул. Мин инде эшли башлаганнан бирле спектакльләрне беренчедән үзем яратам, икенчедән ул бит балаларны нәрсәгә өйрәтә инде, менә комплексларыннан азат итә ул аларны, кеше алдында сөйләшергә, үз фикерләрен әйтергә, Өйрәтә спектакль, шуның өчен дип башлап җибәргән идем мин. Чөнки без үзебез бала чакта инде үз сүзебезне әйтә белми торган кешеләр булыбрак үстек бит инде. Шуның белән башлаган идем. Инде менә ничә коллектив, бик күп урыннар алдык инде без. Шулай менә йөрибез инде балалар белән. Без ел саен төрле әсәрләр сайлыйбыз. Бу безнең дүртенче класс. Һәм быел нәрсә эшләдем? Хәзер балалар русча сөйләшә. Тот, менә русча, минем ярты классым русча, русскоязычный балалар. Аларга татарча өйрәтү бик авыр. Шунлыктан мин аларга ярты, ярты түгел, инде бер класска русча да спектакль өйрәттем, татарча да өйрәттем, бөтен класска инде. Алар хәзер инде кайда кирәк русча белән барабыз, кая кирәк татарча белән барабыз. Менә ике спектакль быелгы елда өйрәндек инде без. Театр сәнгатенә кече яшьтән үк гашыйк укучы балалар төрле рольләрне җиренә җиткереп башкарырга тырышты. Театрга, сәхнәгә булган мәхәббәт аларның уеннарында ук сизелеп торды. Анда
рольгә менә керергә кирәк. Шунысы, төрле рольдә башкарып чыгару, ул һәр кеше өчен миңа кызыклы менә. Башка менә важный роль уйныйсың, второстепенный роль уйнап чыгасың анда. Ну, менә шулары миңа кызык. Анда җыларга кушалар, көләргә кушалар, менә җылаганда иң авыры менә шунысы. Шәүкәт Биктимеров исемендәге Республика балалар театр сәнгате конкурсында үзебезнең Саба районы мәктәпләре ел саен актив катнаша. Быел районның биш мәктәбе финалга чыкты. Үз яшь төркемнәрендә Эзмә, Тимершык урта мәктәпләре, Саба гимназиясенең театр берләшмәләре беренче урыннарны алды. Иң төп приз, Гран-прига Казан шәһәренең Идел буе районы уналтынчы номерлы татар-инглиз гимназиясенең Нур театр берләшмәсе лаек булды. Конкурсны оештыручылар һәм жюри һәр театр берләшмәсенә ихлас рәхмәтләрен белдерде һәм аларның башкару осталыгын, әзерлек дәрәҗәсе яхшы булуын, шулай ук коллектив җитәкчеләренең иҗади кызыксынуларын билгеләп үттеләр.